Аллаһ Тәгалә сезгә җиңеллек тели һәм авырлык теләми. Менә бу бөтенесе Аллаһ Субхана ва Тәгалә безгә иңдергән кануннар белән яшәгәндә безнең тормышыбызга керә һәм әлбәттә тормышыбыз тагын да җиңелрәк була. Ләкин шул кызык, ул факат кына тормышыбызга кертүенә түгел, ул үзе белем дә, әгәр дә кеше белем ала икән, тормышын бу дөньяда әлбәттә җиңеләйтә.

Бисмиллахиллази ла ядурру менә шул сүзләрне, ягъни Аллаһ исеме белән, аның исеме белән җирдә дә, күктә дә беркем һәм бернәрсә бернинди зарар китерми дигән сүзләрне әйтә икән, анарга бернинди зыян килми. Сихрдан да, күз тиюдән дә, башка нәрсәләрдән дә. Һәм менә бу сүзләр бер яктан ул зикр, кич белән һәм иртә белән әйтү, икенче яктан бу хакыйкать. Ягъни, бу дөньяда кайбер очракларда безгә берәр кеше зыян китерсә, берәр э, фирмада зыян китерсәләр, балабыз китеп чүкеч белән бармакка бәрсә, без уйлыйбыз, бу кеше миңа зыян китерде. Теләде үзе һәм зыян китерде, ләкин алай түгел. Кеше үзе үзеннән хайван булсынмы, Аллаһ яралткан берәр э, рух булсынмы, ул үз-үзеннән зыян китерә алмый. Ул три ала гына. Менә бу кешегә зыян килсен дип тели ала ул. Ләкин зыян киләме юкмы, менә бу Аллаһыдан тора. Чөнки Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә, Әл-Ан'ам сүрәсендә 59 аятта, "Ва я'лам ма фил барри вал бахри, ва ма тасқуту мин варакатин илля я'ламуха". Аллаһ Тәгалә суда да, җирдә дә бөтен нәрсә турында белә, хәтта яфрак та төшсә, Аллаһ Тәгалә аны да белә ди. Яни Аллаһның әмерсез бер нәрсә бу дөньяда эшләнми. Шуңа күрә әгәр дә безгә берәр кешедән, берәр хайваннан булсын, берәр зарар килде икән, бу беренчесе, без карарга тиешбез. Үзем мин берәр нинди гөнаһ кылмадым микән? Бәлки мин үзем кайдыр гөнаһ кылдым. Һәм Аллаһ Тәгалә мине менә бу гамәл белән, менә бу зарар белән, менә бу миңа килгән зыян белән, бәлки Аллаһ Тәгалә мине чистарта.

Гаҗәбти мөмин кешенең хәле ди. Бу Муслимда килгән хадис. Гаҗәбти нәрсә генә тормышында булмасын, бөтенесе аның өчен хәерле нәрсә ди. Ва лайса залика ли ахадин илля ли мөмин. Мәмдә Аллаһ Тәгалә мөминнәрне күтәрә. Ул әйтә, бу беркемгә дә бирелми бу дәрәҗә, илля мәгәр мөмин кешеләргә. Шуңа күрә, кардәшләрем, әйдәгез онытмыйк,

Шуңа күрә онытмагыз, бу дөньяда бер кеше дә, бер җан иясе дә, бер җансыз иясе дә безгә зарар китерә алмый. Иллә мәгәр Аллаһның әмере белән генә булса. Шуңа күрә курыкмыйча кирәк. Ахирәтне дә алып барырга, бу дөньяны да алып барырга, алга, гөр алга барырга кирәк. Аллаһ саклый алып бара. Әгәр дә инде килде икән безгә зарар берәр кешедән, карыйк безнең эшләребезгә.